Wagi, the Transworld Radio Monte Carlo i kun isiwlen s taqbaylit deg onde moyenne 205 mètres. ad selmeɣ tamdit-agi ɣef wid akk iɛegnen lmulud n Sina Ɛisa yid-i zzman iɛeddan. Lweqt-nni, d tiqcicin d warrac ay tellam. Tura, tellam d irgazen d tilawin yesɛan dderya iman-nwen. Bɣiɣ ad sellmeɣ diɣen ɣef wid merra iḥamlen Sidna Ɛisa i t-itebɛen dinna deg tmurt Leqbayel. Llan wid ssneɣ, llan aṭas ur ssineɣ ara. Lmeɛna deg lweqt-agi n Lmulud n Sidna Ɛisa nefreḥ sdukli. Nmsellem way gar-nneɣ ala xaṭer nesɛa yiwen n umeslek yeddren. Nettmektay-asen i mi d-yussa si lɛaḍima n Baba-s ɣer ddunit-agi i wakken ad aɣ-isellek. Mazal telt-eyyam neɣ rebɛa-eyyam Ad nɛeggen talalit-is. Ass wis rebɛa u ɛecrin d wis xemsa u ɛecrin n ccehṛ. Ad nernu imiren tmenyam, dɣa ad nebdu aseggas ajdid. Sɛiɣ amenya ameqqran i wid ur nessin ara Sidna Ɛisa mazal ur d-newwi ara lexbaṛ mi ara d-yuɣal ɣer ddunit, ad yawi wid itteklen fell-as ad ilin yid-s i dayem. Awufan ad ddukklen wid meṛṛa ittḥessisen iḍ-agi, ad nettwarfed yid-s ass-nni. Lameɛna, am akken yella lḥal lweqt n talalit-is, i yella lḥal ass-a. Llan wid i t-iɛebbden, llan wid i t-ikerhen, llan wiyaḍ i ttaggaden, lxaṭer ur ssinen ara tazmert i yesɛa Sidna Ɛisa ad isellek wid yetteklen fell-as. Imken llan wid yettḥessisen iḍ-agi ur nsliw ara merra fell-as. Wid iḥessisen durt iɛeddan, teslam lexbar i d-wwin lmelaykat Rebbi mi d-ilul Lmasiḥ. Lmelk Ǧibril yusa-d ɣer Maryama, iḍher-as i Yusef deg targit, yusa yasen-d diɣen yimeksawen yettɛassan iqḍaren deg yiḍ, yenna-yasen akk, Ur ttagadet ara! Iqqar-awen Rebbi iḍ-agi, ur ttagadet ara diɣen,

Wid iɛegnen lmulud n Sidna Ɛisa yid i zzman iɛeddan, ad tcefum akken nelɛeb lwaḥid, ferqeɣ-awen leḥlawat, lgaṭu d ilulucen, lameɛna deg talmas n lɛebd lefreḥ-nneɣ nḥebbes dima ad nmekti acu i d ssebba n lefreḥ-nni. Zdat neɣ ɣef lḥiḍ tella dima lektiba seg wawal Rebbi. Tecfam? Yekteb Amanuil, Rebbi yid-neɣ. Ula yiwen ur yezri Rebbi s wallen-is, lameɛna Lmasiḥ, win yellan g Irebbi n Baba-s, d netta i aɣ-t-yesfehmen. Sidna Ɛisa Lmasiḥ, awal Rebbi, yuɣal d lǧetta, yezdeɣ gar-aneɣ. Medden n lweqt-nni ẓran lɛaḍima-s, fehmen d Lmasiḥ i d-yusan ad ifdu wid irkul i t-iqeblen, ad yuqem tifrat gar-asen d Ṛebbi. Ṛebbi yebɣa ad tfehmem annect-agi ula d kenwi, ad tfeṛḥem yid-neɣ iḍ-agi. Ttilin aṭas yettḥessisen, yessnen acu yeḍran iḍ-nni n talalit-is. Llan wiyaḍ deg lɛemṛ ay teslam ayen yettwektben deg Wawal n Ṛebbi fell-as. Iyyaw ihi,

Di lweqt mi iḥekkem Qayṣer Urustus di tmurt n Hudya, iffeɣ-d lamer ad ttujerden medden irkul di temdint n lejdud-nsen. Yusef ilan deg uxxam n Dawed ilul-d di Bitlḥem, dɣa iruḥ si Naṣira anida izdeɣ, ɣer temdint n jeddi-s Dawed, Bitlḥem, tedda-yi yid-s Maryama ittwaxetben yis, ilan s tadist Ṛuḥ Lqudus. Akken qqimen di Bitlḥem, iwweḍ-d lweqt mi ara d-taru Maryama. Din i ilul mmi-s amenzu. Tettellit, tessers-it deg lemdawed imi ulac amkan anida ara nsen di lfenduq. Deffir teltyam, xetnen aqcic-nni, semman-as Ɛisa, isem i s-ifka lmelk uqbel ay terfed tadist Maryama, yemma-s. Ɛeddan sin wayyuren nniḍen, lweqt d uzizdeg n tmeṭṭut yerban s lqanun n Musa. Yusef d Mariama ruḥen i sin ɣer lǧameɛ n Bit Lmuqdes ad qeddmen aqcic-nni i Ṛebbi. Yella yiwen umrabeḍ izedɣen Bit Lmuqdes, isem-is Semɛun. Argaz-nni d aḥeqqi, ittaggaden Ṛebbi, ittraǧu leslak i lǧens-is. D Ṛuḥ Lqudus i t-isfehmen, ur yettmettat ara uqbel ara iẓer Lmasiḥ. Akken yettuḥerres s rruḥ, Semɛun yekcem ɣer lǧameɛ di taswiɛt-nni mi ak-kecmen Mariama d Yusef d uqcic ameẓyan. Semɛun yerfed-it deg yiɣallen-is, icekker Rebbi fell-as, yenna, Tura Rebbi, ad mmteɣ di lehna, imi walaɣ win ɣef i d-tenniḍ, ẓriɣ s wallen-iw ameslak i d-tceggɛeḍ ɣer ddunit. Netta d tafat-nni ara ifeǧǧǧen abrid wat leǧnas,

imken llan d igelliden, d lciyux, d imusnawen. Mi d-wwḍen ɣer Bit Lmuqdes, steqsan medden, Anida i d-ilul llufan-agi ara yuɣalen d agellid, a lxaṭer neẓra itri-ines deg ccerq n usali ad t-neɛbed? Agellid Hirudus, akken yesla lexbar-agi, yuggad nezzeh. Iceggeɛ ɣer imeqqranen deg yimrabḍen, lexwajat n Dulas, isuter-asen, Ɛni xebren-aɣ lenbiya anida ara ilal Lmasiḥ? Anɛam i s-nnan, Ad ilal di Bit-Lḥem, lxaṭer d nnbi n zik i ikacfen ayagi mi d-inna, Kem ini, a Bit-Lḥem, ur telliḍ ara mebla nnfeɛ gar timdinin n tmurt, lxaṭer seg-m ara ilal win ara iḥekmen, win ara irafqen lǧnas deg ubrid n Rebbi. Hirudus imiren iceggeɛ-as tuffra ɣer imusnawen-nni, isteqsa-ten ɣef lweqt mi d-iban itri-nni iẓran. Yenna-yasen, Ruḥet ɣer Bitleḥem, qelbet llufan-nni, mi ara t-tafem, uɣalemt-d, iwakken ara ruḥeɣ ula d nekkini ad ɛebdeɣ. Islan irkul ayen yesnin ahirudus imusnawen-nni ruḥen ɣer bit lḥem akken ddan deg ubrid iban-d zdat-sen itri ferḥen swaswa mi t-ẓran itri izwar-iten armi wwḍen ɣer bit lḥem iḥebbes nnig uxxam anida yella uqcic-nni ameẓyan Kecmen deg uxxam, ufan-t netta d Meryama, seǧǧden zdat-s, ldin tikciwin i s-d-wwin, ṣeddqen-as ddheb, lebxur, d lmer. Ṛebbi ixebbeṛ-asen i yimussnawen di targit, yenna-yasen ur ttuɣalet ara ɣer Hirudus, ṭṭfet abrid nniḍen. Xedmen akken-nni, uɣalen ɣer tmurt-nsen. Lweqt-nni Yusef yurga targit i dehra-s n Melk inna-yas, Kker fell-ak, rwel ɣer tmurt n Maṣer, awi yid-k llufan-nni d yemma-s, qqimet dinna armi k-nniɣ ad d-tuɣaleḍ alaxaṭer Hirudus yettqellib aqcic-nni ad t-inneɣ. Akka deg ddunit i yak. Ur tbeddel ara ɣer tura. Yerna ur beddlen ara medden. Deg taqsiḍt agi ila lefraḥ mi d-ilul aqcic, ila lefraḥ d lɛabada deg ul umrabeḍ n yisemɛawen mi yeɛqel Lmasiḥ. Imusnawen-nni usan-d si mebɛid ad qelben amsellek ɣef ay ɣran deg lektub. Lameɛna llan diɣen tismin, lekrah d tiḥila deg ulugel i tirudus. Yeḥseb izmer s tazmert-is ad ineɣ win ilulen ad iḥkem, yugad f iman-is, yugad f umkan-is. Hirudus ittu d Ṛebbi i iḥekmen. Ittu akken d Ṛebbi i d-yuhan i lenbiya n zik belli deg lweqt ilaqen ad d-yas Lmasiḥ, ar ilalen deg Bitleḥem, win ara yuɣalen d ameslek n wat ddunit. A leḥbab, Ɛni mačči akka i yella lḥal ass-agi? Gar Leqbayel llan aṭas i ɛeqlen si Nɛisa d tafat n ddunit i d-yusan ad iffeǧ iǧiga ad iqqimen deg ṭṭlam. Bɣan ad t-ɛebden. Llan aṭas i bɣan ad ddun deg ubrid-is imi ssnen netta kan ay d abrid d tidet d tudert, ula yiwen ur d-yettas ɣer Rebbi ala yis. Lameɛna, ɣer ass-agi, Llan wid am Hirudus yettasmen, wid yesɛan deg wulawen-nsen lekrah, ur bɣan ara Lmasiḥ lxaṭer ttagaden tafat-is, imi lecɣel-nsen diri-ten. Igad-agi, s tiḥila, s igwad n wid yettqelliben tidet n Ṛebbi, skecmen lxuf deg wulawen-nsen iwakken ur qebblen ara win i d-yusan ad ten-isellek. Ma llan igad am Hirudus yettḥessisen iḍ-agi, acfut, d Ṛebbi i iḥekkmen. D netta i iceggɛen Sidna Ɛisa, d Ṛebbi i d-innan, Inu ţţar, d nek ara ikafin. A leḥbab, d lḥaǧa yuɛren ad yeɣli walebɛaḍ deg ifassen n Ṛebbi lḥi. Bɣiɣ a sen-iniɣ i wid iţqelliben Sidna Ɛisa iḍ-agi, Acfut, akken Ṛebbi iṛafeq imusnawen-nni iqellben Sidna Ɛisa Lmasiḥ armi d ɣur-s. Acfut! Amek Ṛebbi i iɛas ɣef umceggeɛ-ines, ixebber-as i Yusef ad yerwel, ad yawi aqcic-nni ɣer tmurt n Maṣer. Ṛebbi meqqur, izmer ad iɛas fell-awen diɣen ma tqeblem amceggeɛ-ines, Lmasiḥ iqqimen tura ɣer uyeffus n Ṛebbi, ittwekteb, ittraǧu ass-nni mi ara uɣalen irkul iɛdawen-is d terkabt iḍarren-is.

Llan wid ur nqebbel ara mazal tektabt amezwarut n win ara ihuzen ddunit, taḥkayt n talalit n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ihi, ad k-tbet-aɣ tura, inuba lexbar n lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. S taqbaylit, Nuba Lexbar n Lxir, tabwaḍt n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥessiset kul ddurt ɣef lweqt-agi inuba-agi i ken-isawḍen si Transworld Radio, onde moyenne 205 mètres, Radio Monte Carlo. Ass n ssebt amezwaru n Yennayer, ad tebdu nnuba tajdiṭ ittusemman Aman Ideren. i wid iḥemmlen Sidna Ɛisa yebɣan ad ḥefḍen amek ara t-tebɛen. Nuba-nni ad tili mkul ssebt ɣef lweqt-agi ad tebdu ssebt amezwaru deg Yennayer. Beslama, Emmanuel, ad yili Ṛebbi yid-wen dduṛt-agi.